iri kupisa muzvara nhasi regai tikumbire gono vativhurire nemunamato ngatinamatei baba vedu makanaka muri kumusoro kudenga toda kutendai kuti dare raungana kukurukura nyaya dziri kubva mukati mevana venyu pasi rese tenderere apo tichadzikurukura nyaya idzi tokumbira kuti imi mubate njere dzeumwe neumwe wedu kuti titaure zvinovaka uye zvigobatsira mhuri zhinji tigoponeswa nezuva rekupedzisira muzita rajesu muponesi tinonamata amen amen amen tinoda kutenda uh, regai timbokwazisa dare eh, eh, gono samaita eh, shumba humba shumba shumba nyamuziwa nyati ah, tiri pano
Eh, munhu atogwa atogwa nei ndo panenge paine nyaya gatangire pana gono mumbokwasa watereri ndinoda kukukwazisai vateereri nevatariri vechirongwa chepadare ini ndinoitwa enest mupunga e, ndinobva kubhikita ndichipindira sangano repamandara sda church ndinoyera mwoyo ndiri gono Mutindi Gochedza vasina pakaminama pakaminama tinogadzirisa vari hozvi musengere weduma ndo zvatiri kumasvingo ikoko haa tinotonga saka regai nditi kwamuri vateereri e, nyaya dzatinotaura idzi tinodaira kuti dziri kukukomborerai isu patinenge tichidziteerera nekukurukura pachezvedu tinotobatsirwa nadzo mm. saka injoyai kuteerera kwenyu tirambe tichisangana pachirongwa ichi tinotenda makadii henyu vadiwa vatariri nevatereri mufaro wangu kusangana nemi zvakare muchirongwa chedu chepadare zita rangu ndoitwa obert mudzengi ndinobva kushurugwi ndiri muyera shumba munhu watogwa chikara eh, ndo kwatinobva mufaro wangu kuva nemi ngatikomborerane mwari vachititungamirira muzuva ranhasi amen amen, amen. amen.
Ah, murambwi anombokanganikwa
anomborambwa murambwi eh.
okay intron charles n makombe Eh, ndinoda kukukwazisai wateereri pazuva rakanaka rikadai ini ndiri wehumba mubarwe nyanguru tendera wano hmm. chirima nemuromo awa randa wangu wese wari panawa eh, ndinoimba kuti muchawane kukomborwa neprogramu yatiinayo anonzi mahwani yeah.
mm. aiwa eh. no tinotenda wadiwa watereri nemi watariri ini ndoga hangu ndiri one ndini ndinobva kumabvazuva kuasia ndinobva kutokyo kwamutoko saka handashanyo tauya pano padare tiri kukomborerwa ndiri nyamuziwa tiri weshumba wazukuru wanoreka tinotenda tinofara chaizvo kuti tasanganiswa muzuva ranhasi makadini vatereri makadini hama mwari aramba achimukomborerai thank you for subscribing thank you for sharing pamunenge muchingotinamatira tiri kuona simba reminamato yenyu kuno mm. ndoitwa tsikada gardner ndinobva kwarusape region 42 kunyika nyoro nyika nyoro
ndiyo sainecha
ndakazodobhikita wakutedzerwa nyika nyoroega tingonyarara hedu ndiyo wanika iyoyo tichamboita rimwe daro rekuti nyika nyoro ndeipi internet kwagospel mudoni ndopindira pamandara church ndichibva zvakare kwarusape tisu vanhu wacho mm. hakuna mm. wamwe e, tinoda kutendai ku, nekuteerera chirongwa chino ichi uh, chekutanga toda kukwazisa vamwe vateereri vatinosangana navo mukati mekurarama mm. nekuda kwemaprograms yeah. iwawa tina mr washington dube Uh, we want to appreciate him and thank him and may god bless him yeah. mm. uh, ndandiri kusouth africa ndakasangana nevanonzi mr masinda and the wife i assume Uh, they were also happy to see me in south africa mm. tikatorana mufananidzo vachikukwazisai futi dare oh, rose may god also bless you mm.
tovimba rimwe zuva tichasangana zvakare mm. eh, musoro wedu wenyaya nhasi dare eh. uri kutiwo mukadzi wangu anonyima zvemandoro kwati
anonyima hameno kuti ndere ndaigona mufazi wangu uya nyima but nyima ndonyatsoona kutoti harisibut
mukadzi wangu anodini anonyima im still waiting kunzwa kuti pastor ngwara vanenge vachiti kudini paya pa this particular topic mm. pane mukadzi uyu eh, ya nyati timbonzwa kuti muterera akakadiki ako kanyaya kacho eh, kari kunyorwa kachinzi mukadzi wangu akaomera anotonyima kana nehama dzake chaidzo chikafu mm. asi chinondishamisa ndechekuti kana ari kuchechi vanhu vekuchechi vanotofara vachimupa zvikafu zvekuti abiki havatombomufungire kuti ndozvaari weduwe ndingabatsirike sei nemunhu akafanana nemudzimai wangu uyu anoda vanhu ari kuchechi but kumba tiri pamahwani eish
eish ko tiri vanhu
zviwira vanhu tiverengere vhesi regai tiverenge hedu vhesi iri kuna eh, vahebrew kana kuti hebrews chapter 13 ndoverenga vhesi ya2 inoti iyo be not forgetful to entertain strangers for thereby some have entertained angels mm. mm. unawares hey. mm.
totanga pana doctor vhesi iri uh, vhesi iri riri kungobudisa pachena mm. uh, kuti tinofanira kuva vanhu vane rudo mm. semakristu Jesu oda kudzokera kudenga anoudza vadzidzi vake kuti saini inoratidza kuti imi muri vateveri vangu mm. ndeyekuti munofanira kudanana mm. love one another mm. ska saini yekuti tiri vateveri vajesu haisi yekunamata musi wesabata mm. haisi mm. yechimwe chinhu chiri kure mm. chinotyisa mwari wakati saini yekuti muri vateveri vangu inoonekwa chete mm. kana imi muchidanana that means kuti makristu anoonekwa nekudanana hapafaniri kuva nekunyimana panofanira kuva nekupanana mukatoverenga maqualifications aaelder eh, kuna first timothy chapter 3 panonzi elder must be someone ari hospitable munhu anogona kubata vaeni zvakanaka munhu asingayimi and eh, kana elder achinzi haimi it also applies to the wife kuti she has to be hospitable ska elder anozoita hospitable sei kana mukadzi wacho achiima mm. saka iyi inyaya iri pachena kuti eh, nyaya iyi eh, pari kunzi pano apa tinofanira kuva vanhu vari hospitable vanhu vanogona kugamuchira vaenzi nekuti vamwe mukugamuchira vaenzi ikoko vakagamuchira nengirozi mm. mm.
yes mfundisi iyeyo ndingatinini ndichitsinhira kune zviri kutaurwa nemuzukuru wangu shumba uyu eyo munhu kana kuti masikirwo emunhu tine kakusiyana kakawanda nedzimwe mhuka Kune hadzo dzimwe mhuka dzine nhodzerwa dzewanhu. Um, what I'm trying to say ndeyekuti munhu anogona kutora chikafu chake oti munhu ari kufamba kuroad uko mm -hmm huyai wopfurai nepano aiwa mati mungapfure here sezvaitwa nana abrahamu nanani nana lot mm. in, in, in the ecosystem mu mumhuka chaizvo kuti imwe mhuka iri kufura igofunga kuti ah, uyo ozofura pandiri kufura pa its quite rare saka chimwe chinotipatsanusa chinotipa kamwe katsika kanenge kamwari is this element yekuita care for people loving people like he is saying iyoyo is the strongest argument that humanity is closer to god than anything else zvino kana waa munhu wekuti unoda kufura wega uswa hwako ndehwako wega waapa level yekuti you are more closer to the brutes than you are closer to god yeah.
mm. nyati humba ndavona moda kutanga kutopinda ipapa ndofunga mufundisi vazongonyara kuti kana uchitoita behavior yekutonyimai wato uri mhuka mm. ndo zvawanyara kuzongotaurawo yabadada yataurwa pane iye is a pastor aiparidza muchechi we are brothers and sisters yes we are brothers and sisters we must love one another me makagarawo ezista yakanga yauya imomo eh, Ah, ah, ndikati its like waya vanenge vanoti penge penge iwayawa mm. wasira kunyatsa kuti normal yes.
ndobva ati ah, saka im one of the brothers so moziva mamwe machechi aya ane dzimba dzinenge dzina pasta vanogara pachechi yeah. ndobva dzasimuka hadzina kunzwa meseji yese bva dzaenda kumba kwacho kwapasta zvikanzi ah, uyenga ari kutogadzira lunch kaye kuti kana wabuda muchechi wachauya ah, asvika monzi ah, ah, is looking dirty zvikanzi ah obva abvunzwa zvikanzi ko ndimani ko zvikanzi no ndiri brother wapastor ari kuparidza muchini zvikanzi o oh, abva apuwa bhavhu eh. bva ageza wakamira mucheche ka eh. wasvika wapedza pasta waikwanisana newanhu ka eh. akuenda kulanji eh. ndosikuona shasha yakagara zvikanzi ndimani kozviya zvika no im your brother nei muchitaura tiri mucheche zvikanzi aa ah, tinoita mabrother tiri kucheche haikona tiri kuma muri panzwere ndo nyaya iri kutorozvikanzi we are only brothers kana tiri pai mucheche ndo zviri kuitwa mai awa handiri ka she is entertaining the church members but she can't entertain the family yeah.
It's, there's no difference napastor uyu anoti we are only brothers and sisters mm. tiri muchechi kwete tiri kui kumba so its stage managing mm. Hey. Mm. Yeah. Okay. Mm. Yeah, it's stage managing mm. kuti kana tiri kuchechi tiri kumanaja stage kana taakumba taariyo mm. mm. this is exactly what you're mm. saying correct ah inini nyaya yandanzwa iyi ya yakati womei vhesi riri very clear yeah.
kuti sekutaurwa kwazvaitwa nevataura kuti tofanirwa chikristu chinoonekwa nekuda munhu wese mm. and eh, muchishona tine shumo yedu inoti iyo ukama igasva hunozadziswa nekudya Correct. saka kudya ndo the simplest way you can show that you love someone mm -hmm. kuti uzomupa hembe uzomupa mm. mari yeschool fees uzomurapisa yeah. kuhospital yes. zvinouya apo neapo sometimes you can't do it to everybody mm. but kana iri nyaya yekupanana chikafu ukaona mudzimai achinyima chikafu achinyima even hama dzake chikafu Ah, panenge pa, pa, pakati womei saka ini tiri ngoti vhesi riri kungoisa pachena kuti kuti tinzi tiri, tiri vanhu sekutaurwa kwazvaitwa namufundisi more still kuti tinzi tiri makristu tofanirwa kungo the basic thing that we can do is to share food amen,
amen.
nyati kuvhurirawo yeah um, you know when we were giving my, my, my introduction ndakambotaura again now share the same kuti wekutokyo awa Uh, they are normally used as uh, probably one of the most hospitable of our lot in Zimbabwe mm. in the sense yekuti uh, vanotaura uh, vanoti ukanga wangosvikapo the first thing that you receive kana dai pasina chinhu unobva ipapo wamwa mvura ah, unomwa mvura mm. mm. so I'm, I'm, I'm trying to process mai ava kuti ambori munhu akaita sei because if she had exhibited these attributes mm.

munhu ari kuchechi ngaango ngaave the same person ari kumba ngaave the same person ari kubasa but i think this duplicity of, of personalities is, is, is really a problem saka patichange tichidiscussa maybe one of the things zvatichada kuexplore is uh, what what causes that sort of um, um, pers personality yeah. personality change nekuti apa tataura hedu vari mai we do see a lot of people exhibit

Mhm. ndizvo Mhm. chechi inobva kumbaka ichienda uko Mhm. ehe saka toti chii apa nhai vanhu vamwari theology but, but eh, ku- kungo ka, ka little correction is not much kana munhu achinzi ari schizophrenic noma zvoenderana ne

ine ine spiritual senses mm.
vafapanadakuendapepepaati tingamanyere kuspiritual maybe its okay mm. togona kutanga ikoko andikuona
yataurwa nagono iyi ini ndobva kwarisapi eh, mm. ya mai wangu zvawaisiita waiti tiri chisakura so wakaona vanhu vachipfuura wanzi e, eh, pfurai nepano tikukangirei hapana chekukanga murikunzwa zvakanaka mm. tobvunza isusu wana kuti ah, zvino wakatsauka munowakangira chii zvikanzi ah, kana atotsauka zvaarivaro kuti ane ada kudya ndotenda naye kumba you see the difference mm. ndakutenda naye kui kumbaakatsauka zviri genuine kuti ari kuda chikafu zveshu yes ipapo ndo pandichaona kuti ari kuda chi chikafu now nyaya yekupa vamwe wakazombodaidzwa kunzi wamavikinyu you remember that mm. mazita mm. because wadini waipa and wanopa hawana nzara and hawashayi that's the amazing thing about, about this life kuti under normal circumstances kana wachiipa uri kudeducta ndizvona mm. yeah. mm. eh, kana wachiipa you are removing you are You are giving away saka unofanira kusara uine little mm. but the amazing thing that phenomenon yamuri kutaura mm. is kuti it seems kuti hameno mwari zvavakazviita kuti the more you give the more you get the more you get correct munoita kunge mupantry munosara musina chinhu asi hazviperi mm. so yeah. i think kuti maybe pamwe mayawa it's one of those lessons that she also needs to, to understand this phenomenon yeah. like. yes, gono yeah, ndarichida kuti hangu panyaya pa yemurume uyu anyatsotaura nyaya achidescribe mudzimai wake zvakanaka mm. kuti vadzimai wangu vanonyima and uh, chikafu wanonyima wanonyima hama dzangu vanonyima hama dzavo asi kana vazoenda kuchechi vanenge vaa munhu ari different mm. ndofunga izvo hazviwaniki panyaya yekunyima badzi okay. ive pazvinhu zvakawanda muvanhu haunga behavior yeunoexhibita kumba vamwe havagoni kuexhibita the same behavior kuchechi vangava vana mai vangava vana baba paruzhinji we always try to behave our best handizve mm. we always put our best foot forward even yeah. kutaura chaiko mm. totaura nicely and so forth mm. hamuoni mm. hasha dzagono padare yeah. nekuti tiri paruzhinji yeah. asi maybe kana vati pote kuseri uku yeah. vakadenwa vanotokutaura kuti hano kana zvava zvakadaro mm. chikristu totomboturika yeah. chierida totomboturika vakutotaura imwe language mm. saka ndiri kuona kuti zvinowanika muvanhu but ndandichida kuti inini panyaya yemurume uyu pakuti titarise panyaya yechikonzero chekuti mai ava vano nemhaka yei vaine behavior iri such an outlier isingatarisirwi of munhukadzi one and mai two and three munhu wekuchechi zvinokonzerwa nei zvakadaro ehe kuti vaite behavior yakadaro i think vamwe vanhu vanogona kungokura angori munhu anonyima right right ende zvotongonge kwaari hatombooni anything chiri wrong pazviri anotongozviita se it's like second nature vanhu vanongouya aiwa hatingati chiti chipo hatingashandisi wedzi rekuti chipo maybe tingatoti dhimoni remunyimaozi chinhu chakaipa iuye ane dhimoni manje kumadhimoni ndokunoda ndaida kungopenza poindi yangu ndichiti eh, pane vamwe vanhu vanongonyima nacharali havaone vakasununguka kupa Vanoona sekuti ndikapa zvape zvinopera. Vamwe vanoseka kuita chisepe munhu zvoti vanokanganwa kupa in the process yekuita sei zvosiyana nezvataurwa nahumba zvekuti wana mai wazhinji naana baba wazhinji kudhara kumisha kwatakakurira uko munhu achingopfuura neroad chete mm. anotodaidzirwa chiuyai mm. huyai tabika moso kana ratova mundiro mm. aiwa anenge ata ndodhonzwa mm. kuti huyai huyai huyai tidini tidye tese eh. saka ndoo zviripo mm. chimwe chikonzero ndinongotaura chechipiri ndopowa vamwe eh, kuti vaaningatipaogoni eh, nachida kungotaura kuti zvinogona kungenge zviri chaizvo chaizvo umwewo chaiye reason yeku, yekupa angori munhu asinganzwisisi the concept yekupa kwacho Why should I? Ndinovapirei? Vane kumba kwavo, vanodya kumba kwavo, vane zvinhu zvavo, saka why should I? Saka you find kuti we need to help kana takuzoenda pakundobatsira mai avo tione kuti maybe pane an, an underlying reason here yeah. why vachiita seizvozvo and togona kuvabatsira seindinoda kuita follow up utaona gono okay ndobva ndaenda pana doko kwese ndeyekuti kukura kwake kwese tombotora background isn't it ainyimwa here kana kuti ai i don't know ainyimwa here mumba akazvidzidzepi because iye mukukura kwake ndofunga kuti wabereki waimupa dzimwe hama dzichimupaando zvatoda kumbotsenga tsenga eh, iyo yamadenha iyoyo enda denha kai eh, toda kuitsenga tsenga shuwali shuwali unobva wati ukapiwa because taitesta wanawo Ah, imi chese titovuka takabva muyestakaitesta kuti wondo wotsvaga kana maswiti chaiwo mm. eh, womupa handika wozoti chindipowo obva kuti handidi handidi saka akakura aine muti wakadai ndobva watadza kumugadziridza ah, toda kuzozvitsenga tsenga ndotoda kutsenga manje izvozvo izvo eh, ini chandingangotaura ndechekuti bhaibheri rinoti we must be holy kana richiti we must be holy rinoreva kuti you must be one person haufaniri mm. mm. kuva ningi kumba wova chakati kuchechi mm. mm. right. mm. we must not be double tongued mm -hmm. kuti kuna ningi wataura ichi kune uyo wataura ichi about the same thing mm. your yes must be a yes your no must be a no mm-hmm. ska ukatoona munhu achiexhibita kuti kana ari pakati unobehava in a certain way aoinda kumwe onobehava in another way it shows kuti for sure there is a big big big problem mm. vanhu mm. vekuchechi vari kutofunga kuti mai ava munhu wakanaka munhu wamwari because she is so nice at church but at home she is not like that mm. saka pane uh, serious challenge bhaibheri rinotoisa wani pachena roti ruoko runopa rwakakomborerwa kupfuura runodini runogamuchira an apple given is actually better than an apple eaten mm. All right. saka yeah. it's uh, something that we all ought to understand semakristu mm. kuti even mwari paakada haana kuya kuzobvuta kana kutora something from the earth mm. but he gave mm. his only begotten son mm. saka nesuwo eh, hatifaniri eh, kuva vanhu vane chindini chikristu chinoonekwa nekusava selfish nekusangoda mm-hmm. kufokasa on yourself mm. actually chitema chokutanga chakauya nokuda kwasatani mukaverenga kuna isaya kuya unonzi wakati ai I will do this. I will ascend. Mm. Ndichaisa mm. chigaro changu pamusoro mm. peche mm. wokumusoro. Mm. Ndichadai, ndichadai, chintini. Chi, Eh, we must not focus on ourselves mm. but tinofanira kuita focus on other other people mm. thank, you, thank you doc yeah. yes, yes uh, shumba yes um, Ndoda kutenda uh, eh, gono wamboda kupinda pinda muzvikonzero zvinoita kuti vamwe vanhu wanyime wa ndofunga naumba wamboda kuti batei kuti makudzirwe here chii chiri kuita akatadza wabereki wakatadza here and what have you inini poindi yandinoda kuisa pachena ndeyekuti hakuna munhu anozvarwa achinyima mm -hmm. and hakuna munhu anozvarwa achipa eyo hongu kune zvimwe zvatinogona kutanga tega but zvikuru zvacho we are modified neenvironment mm -hmm. and more especially mumba matiri kugara ukakurawo uina mai wane nhongwa nhongwa haa isu vekwamupunga hatidyidzane nawo ihama dzawo idzodzo mm. isu vekwanhingi isu vana vanenge vachinzwa macomments amai kuti haa siyanai nawo patakambotambura wana nhingi takawaendesa kuchikoro mm. but isusu pataka mm. hapana zvawakaita mm. waiwa takaitirwa zvekuti eyo isusu takambotambura hapana zvawakaita saka mwana anenge achidini because ukaona mwa mudzimai akunyima weropa hama dzake because kune tsumo inotiwo hanzi kudya sehama yechinyi yemukadzi handidi ka saka chimwe chimwe chimwe chinoita kuti vana vazonyima vawane misha yavo ndeyekuti pane tumwe tudakadaka mukati meukama zvavo mm. nemadisgrandlement now now that anemba yake is now a time to show kuti imimi memusina hanya nesuka saka nesuwo kunyange mukauya kumba kwangu iam going to show you handina hanya nemi its not the only reason but its part of the reason why vanhu vachi especially kunyima hama you are making a statement yekuti pane zvisiri kutifadza zvamakatiitira isu semhuri saka as a result ka imi mugarai kumba kwenyu isiyanei nesu pari kuitwa mafindings yes nyati sometimes its not really a response yekuti mune zvamakaitirwa mm. uh, dzimwe nguva itongori itongori a trait or a trait ye if i can say family behavioral trait yekuti mai mumba vakanga vangori ne kakunyima ka, ka kunyima kuwa negative kakusangofarira ka, ka, kungopa ehe ndimai mai wekutiri vadiki tiri vadiki eh. isusu mai vaingonyima vati mai vavo vaipa eh. so the negative weduwo waiita eh. se vainyima saka takangokura tisina this culture yekuti tikapa it's a good thing to give saka i want to think kuti you know pane pakambotaurwa some program i think ndimunhu watogwa aitaura pamusoro pehow how women are an incubator when you mm. give Is it, exactly. they, they multiply. Mm. I want to think kuti he used it as from, from a women's perspective. Yeah. But I think it's, it's a law of nature. But one, once you plant a seed, mm -hmm. pawaiplanta seed iyoyo haina experience yazvezero yezvazuro mm. painondoda kundogemeta yakuda kundotsvaga its, its, its, its, its space it tends to multiply the little traits dzayange inadzo what i'm saying is kuti vana vanogona kunge vakamisinterpreta zviri kutaurwa na nanyamuziva mm. mai vangotaura out of anger kuti ah, bhuti wangu ah, pandakaenda kuchikoro ndakafamba netsoka yeah, but yeah. out of anger yeah. it's just a statement not to say kuti she hates the brother yes. but the, the, the ears that head dziri kunzwa ya dzakainterpreta kuti munhu uyu imhando yamai wangu yeah. saka eh, neuyu imhandi yamai wangu saka amai vangu havadiwi newanhu awa saka as mm. far as im concerned im going to then exhibit eh, a protective personality yes. e, yekuti handidi kuwadzana nevanhu saka it, yes. it, it multiplies maybe yes. not necessarily kuti une zvawakaitirwa but mm. your interpretation of the relationships dziri around you so i want to say kuti vana vadiki they, they tend to hear a lot of things and we somehow underestimate what they've understood yes. and what they've processed as a, as, as a personality exactly. ndida kupinda yes, panapa look i think murume uyo ataura kuti izo anonyima hama but anoita zviri nani kuchechi mambo mapanzwa ipapo mm. mm. tiri kutaura with a different woman anoita sarwavi nemakala izvi muri kutaura izvi ndokuzvinzwa handifungi kuti ndo process yaakapfuura nayo no because kuchechi ari kuita zviri nani get the point murume admitted kuti mudzimai wangu kana ari kuchechi vanhu vekuchechi wanofungira kuti what she is doing kuchechi ndo zvanoita futi nekui nekumba eka nditaure panapa uyu ane dhimoni uyu dhimoni raainaro ndere kunyima muri panzwa zvanaka
achipa kuchechi ini ndiri kuti ah, iroro manje ka rinoda kuenganisa hama but i don't know how ndiri kufeera kuti ndingariise maitirei you know i mean because she's doing well kuchechi yeah. but clarify ndichida kumboti wo yeah, clarify just to clarify ini ndiri kuti ini okay.
dimoni mm, andizi kuti kuchechi murume ati anopa here uyu ati uh, anoku yeah, no.
uh, kuchechi ati mukadzi anoita zvakanaka zvakanaka eh. anopa here kuchechi ari kupa ari kupa anotobetsera pamwe in other words anotobetsera samaita church samaita just to clarify yeah. so that tinyatsonzwisisa yeah. mudzimai uyu kwauyu mm. muchechi ground ndo mune kakufara nekakufadza wanu yeah. yeah. muchechi ground, ground. Yeah. kana adzokera kumba sabata rapera eh. akumba ah, even iwewe wakafadzwa kuchechi uri pamawani ukauya kwakumba kwake ani mawani hauna mazuva aunonwa ikoko kana kana kuki rekunzi ierda mauya wakumba kwedu aa ah, ah. eh. saka idhimoni muchechi yadhi ndo muneka kapretenzi kehospitality yes. but he real life on a day to day kana ari kuba hasi kupretenda zvokuti kunyange mufundisi akauya usafunga kuti muchanzi a ah, mufundisi mati mungabude here aa ah, ah, haana izvozvo izvo kumba hapi mm. kuno anogona kutonyima ubetsere murume regai ndimbotaura ndichiti mati samaita mati hanzi pane vanonyima vasingazivi
ya Ah, ndinofunga kuti tinogona hedu kurova imbwa takaviga mupini tiri kutsvaka zvikonzero zvakasiyana siyana samaita makamurova ka eh, hmm. apa apa handifungi kuti pane kusaziva maybe ndingatongoda hangu kupa eh, eh, nhingi ekanso yekuti iyo mai ava ngavazive zvavari kuplanda muvana vavo Mm. ndo pandingada kupa the greatestplanda kudyaravari kudyara muvana vavozvavari eh, eh, kudyara nekudzidzisa muvana vavo nechikonzero chekuti vana usually tichiita mabasa akanaka regai ndimbotanga ndati zvinhu zvakaita sekunyima sekunyepa tumasmall small sins utu tinongotutora very casually ende tongotaura kuti anonyima hapana munhu angaendeswa kuchechi bhodhi kuti akandinyima mazowe ndaenda kumba kwake hakuna hakuna zvakadaro asi dakapomba munoti a ah, chimiro ichi saka i think ndo tumakava tudiki tunowanika pakati mm. pevanhu vamwari kuti tinotora mm. very lightly mm. but in actual fact turi very harmful turi dangerous saka ini ndiri kuona kuti mai avari kungoona katsi kake kumnyima umwe anongoita unyope chaiwo laziness out of laziness ungofila kuti ah simuka ndichibikira you know because muenzi anongosvika kachero time maybe yewethe apa appointment or whatever akana ari kuuya anouya adya kana akasauya anozvipa zvikonzero zvake mumusoro make zvekunyima but what we should out the zviri kutaurwa nahumba kuti idhimoni ngatingoti chinhu chakashata hazvizi right hazvidepikti chikristu chakanaka and moso vari kukanganisa vana vavo vachaenda mberi neupenyu mm -hmm nechikoro chavari kuvapinza ichi maybe ndombovunza ah, eh, eh, ndinoda kuti mubva eh. mazopindura kana munhu achipomba idhimoni is that correct mhm. ane dhimoni reupombwe right ane dhimoni rekuba aiwa ane weaknessregai vapedzi ah, mira ikanditaura ane dhimoni rekudini rekuba rekuba handidika mm.
pane dhimoni rehasha mm-hmm. munoona ka yeah. haisi weakness mm-hmm. idhimoni because ndo zvorutorarama izvozvo dhimoni rekunyima rekunyima iroro nehasha unzo vanhu vanobva vati uya nedhimoni rehasha uyu its not a weakness idhimoni by the way mm.
because murume ari kuratidza kubatikana eh. kana hama dzake dziri kuuya yeah ende ari kuanenge ari kuratidza kuti ari kuafikitika nesplit of
ateiuchete unoita izvi kumba ah, kuno unoitawabva waita zvakanaka eh. uyabva aisa zvakanaka kuti eh. iwo wacho wari kuitirwa zvakanaka kucheche wakauya kumba the ma one haapuhwi kana drink mazoe
ndandoda kuti nditange ndichidai so we will come back to, to, to, to the demonic uh, experience yeah.
kuti nditi ya softer mbicharo thriftiness is a, is a, is, is a big word thrift mm. okay to be thrifty means kuva speed uh, ah, thrifty kuva munhu aka une 100 dollars iri eh. kufanira kundolaster the month saka unoshandisa zvine kaungwaroita kuti 100 eh.
dollars ite saka ukaita yekupfatsurira ukati 100 dollars auya 20 20 20 20 mwedzi auita sei auperi saka i'm taking it from, from a management perspective kuti it could be kuti pamwe munhu akatanga ari ari wekuti ndikapa zvinhu zvangu hazviita sei hazvikwani thriftiness as a concept is it a bad thing i know kuti it may not really apply here but i want to think kuti this, this lady is taking thriftiness right to its excesses mm-hmm. saka ndandoda kuti nditange ipapa pekuti just being thrift is it being an, an, an christian Mm. Ah, ini ndiri kutaurapindurawo nyati eh. Eh. nyati eh. i think nyaya yekuaplya thriftiness apa munoziva chikafu pane vamwe mai pane vamwe mbuya now late vaishandisa a very crude statement panyaya yechikafu kuti inini handinyeme munhu teureti mm.

in a way yekuti you are prejudicing someone mm. mm-hmm. anotarisa kuti andapindawo mumba memunhu mm. kuchivanhu chedu setsika dzedu totiti hamubudi mumba musina kudya something mm. thats why vekwamutoko vakazotaka tsika yekupa mvura mm. eh. vangoona kuti akanyimiro kari smart ndike kuti tikamupa mvura at least anokudawo zviri right vanombonzwisawo mai awo akangati wanzwisewo futi ah, Ah, ku- ku- ndiri kumbira kungowanzwisa Ora, ora, ora. Sasa, After wanoda doc. kunzwisisa kuti- Vanoda kunzwisisa Vanoda mai kunzwisisa mai vanonyima Ya, eh, doc indine mubvunzo pano apa right hakunawo here vanhu vanonyanya kupa zvakapfurikidza variko Kune- variko zvokuti hazvichi- ku- kupa iko kwakuchina kunaka Eh, variko variko kwozoita vanonyima zvakapfurikidza zvakapfurikidza ndopana mai avo pane economy ndepapi
pakati nepakati ipapoaikona kudya mbeu i think zvinhu zvese zvinoda moderation eh. indine imwe hama yangu yandinoti ukasvika kumba kwayo baba vacho vanobva watosimuka wotoenda kukicheni wotononga ah kune mengo dziriko mm. kune chakati chiriko very free baba wacho baba wacho and, and mai wacho hawana problem nazvo mm. yeah. hawana problem nazvo yeah. itori chemistry inotoshanda yakadaro right. yes. and it happens over and over you know whether vandotora mufridge whether vandotora mupandry whether vandotora mugarden mm. whether vatora pai mm. the family is happy yeah. mane chemistry yavo yeah. yeah. chapinda kaumba muchapinda

yochimbonyaruratione kunaka kwekunyima kwacho right inzwai sometimes ka ndiri kuti simbi inobika imwe simbi and eh, munhu anobika mumwe munhu uh, eh, tingoenda pamakuriro paipai mm. unoziva mwana akakura mumba sauti yabva yapera yatakatenga eh, nezuro eh. ari kurafurwa upfu muchingwarirawo imi usvike mwedzi uwu saka vana vanogona kugara wari pamasanctions mm-hmm. necondemnation mm-hmm. on daily basis ko madomasi apera nei

Negative feedback kune munhu mm. inokonzera dzimwe nguva mahabits ari negative because they have consumed a lot of feedback ah. even pagenerosity mm. yavo mm. to a point where yeah. they get to a point where without thinking watone nature nemindset yekuti kupa kunokonzera kuti
regai imbopindura ndoziva pamuri nyati pakutunza kuti mukaagreya pa iri panapa ndoda kuti uzotsanangura iwe kuti ndiwo zvaakakura achiita here ndakaenda kuamerica kune mumwe akadaidza hama yake handiti wakaroorana ka mm. ndobva adaidza hama yake yemukadzi eh. ndobva yauya ikoko uya wodi womuchengeta eh. zvawaita manje uyu uyu asati ane basa uyu zvinhu zvese kuamerica food it's, it's everything eh. ndoda kuti muzo nditsanangura kuti zvorevei ainyora anything chaatenga don't touch mm. don't touch don't touch mm. Mm. what is that ari kunyorera uyu waadaidza kuti amubatsire kutsvaga basa but because haasi kushanda you don't have to eat zvakanyorwa don't touch uri kudzwa here ivo ndoda kuti muti what is that munhu iyeva ari kunyima waadaidza kuti amubatsire get the point mm. nyaya yekunyima idhimoni hama dzangu iroro rinoda kunamatirwa yeah. iroro I, I, in, that's in, a fact ameno eh,
how do you explain chese izvo ndinofunga ari kuinzwa nyaya iyoyi kuti chimbondirematazvinga kuti dhumoni regai timboti isusu eh. Eh, nyaya yeku yekuti munhu kana aiwa yeah. munhu aita chinhu chake yeah. totsvaga kuti vabereki vacho vakamukonzeresa ah. iupbringing no. tese tinosara tisina accountability vanhu vangadai vasingaendi kujere yeah. chimbomirainimbopedzawo mfundisi eh, eh, it is very true yes. but iwewo in your adulthood kune vanhu vaka nhasi uno taakudzidza masituations akawanda mm. ekuti vanhu vanga vaine habit yekuti kana ndakura ndiri nherera ndongokura ndichida kunzwirwa tsitsi eh. ndichitoda kukumbira eh. and people are fighting to get out of that kakunu saka i ndiri kuda kuti kuna mai ava kana vakakura vari musituation iyi yekuti vainzi ehe yekuti a ah, musabata musabata zveshuwa mm. zvine katendenzi ikako mm. but fight to do good eh, chandafarira ndechekuti mai ava vanoenda kuchechi yes. handiti mm. eh. vachinzwa mharidzo dzekuchechi yes. yeah. vachinzwa mabasa adhoka ekuchechi eh. eh. saka as a result fight that spirit kana kuti that kana irimo kana that demon yes. kuti urege kuita seizvozvo because tikaramba tichida kuita ku, ku, you know, eh, sugar court chitema chese neweakness yese sekuru vanobva vati nemadhimoni ese we will not get out of it mm. because tese tinongoti ah maiti zvakadini vamwe vedu takakurira mudzimba dzaimwe wadoro ndo raikanyiswa sadza kuti yeah. vanhu vadye kuniacheurwa yeah. saka uramba uchingoti ah, ini ndingagodiwo otherwiseende moso maybe regai ah. ndichipedzisa ndichiti moso if you are a christian and you want to desire to give yeah handizivi kuti murume uyu nemukadzi wake uyu vanombotaura nere kuti mai boyo munoziva here kuti munonyima kwamuri kuita kunyima yeah. so kana zvichitaurika if she then makes the, de the decision to say aiwa inini handidi kuva munhu anonyima toda kuzvifaita mm. mwari vanokupa simba to hey. overcome that hey. even kana zviri zvekubackground so that wopawo mm. yes nyati i thought kuti eh, nyamuziva pfungwa yavanga vari kuunza was to try tobva tamhanya pama solutions ekuti tobetsera sei mai but haingangonya sekuri mumba batsira haingangonya yekuti i background because atokura anofanira kuchinja that bag tese takakura tichikudzwa nemumwe mutoo you can't continue with it but the point is background yacho iri pasi toda kuibetsera ndo pane nyaya at least is balance where we begin i think kuti pfungwa yambotaurwa nagono pekutanga was to try to explore what may be the possible triggers for mm. this mm. for this for this phenomenon yatakuona yes. kunyima uku may maybe maybe a response of zvakaitika nezuro i think that's where nyamziwa was coming from kuti zvaitika nezuro eh, pamwe aikonorerwa pamwe mm. pamwe eh, namai pamwe nemurume saka ari kuresponda maybe excessively yes. to that, to, yes. to, to that ningirike experience iyoyo the other, the, other, the, other, the other possibility could be kuti anogona kunge aine some, some psychological trauma or some psychological fear yeah, emotional fear insecurities dzaainadzo those things we cannot ignore tongovati madhimoni yeah. you want to then say kune vanhu kuti despite pantry yako iri thin you want to also then know kuti there is more to life than, than keeping things around you yeah. avanoti ihumba handiti imai vangu ihumba futi mm. vanonzi vana sakupfuwa mm. kuti vanounganidza zvinhu around themselves handiti ka that phenomenal selfishness ndoinoita kuti munhu afunga kuti if i give away I'm going to lose. We are attending to that. We are not necessarily saying kuti we are justifying kunyima kwake because of a, oh, muri kungodiagnosa chirwere we just understanding okay mm. we just understanding why we are finding ourselves there okay yeah. so maybe uh, to, to, to quickly come to my solutions yeah. my thinking is kuti the first particularly this vanhu vazhinji but anyora murume kauyu yeah vanhu vazhinji achende kuma solutions vanhu vazhinji we fear Uh, yeah. we, we fear facing uh, exactly. realities yeah. of, of, of what is actually happening exactly yeah. and nevanhu vatema kazhinji we fear yeah. being honest with one another mm -hmm. you would rather then say kuti kune munhu kuti ah, maybe achaudzwa neshamwari yake i think kuti apa panoda kuti kana paine kana paine situation yakafana neiyoyi yakutova very destructive to the family yeah. to the woman to the husband and also to the children it is necessary for the husband to, to, to, to, to counsel the woman kuti this is what i'm experiencing of you and being very brutally honest wotanga wotanga from the for as long as asiri kuziva kuti ndo zviri kuexperiencwa nevamwe vake haagoni kuti kutsvaka solution on it mm. i think that's the first step nyatu ari kutoti murume anofanira kutoaprocha mudzimai otomugwarisa pasi otomutaurira kuti look This is my experience. This is my experience. Munyimi.
And this is not right. I, I, I, I, think, I think Gono waisa in a crude manner. Yeah. Uh, your, kana tibatsira umwe munhu ka mhm. haikona kuti iwewo une problem rekunyima une dhimoni ah, mm. ane problem ndiininini semurume look my sweet heart ana mupunga wakauya panapa wakadzokera tisina kuwapawo kana banana hazvibude ah, zvaka inini ndinoona ndiri panguva ino hatisi kudiscasa kunyima kwako iwewe mm. tiri kudiscasa problem yandina yekuti vanhu wakauya mm. wakadzokera mudzimai wangu ndoda kuti undinzwisisewo pano ndibata bata ipapapo i don't know tinokwanisa kuona imwe here eh, second round yekutaura kana pachine time kautenge ichauya eh. alright for now i think okay. let's not condemn munhu ari kunyima and uh, I, i want to believe even here sedare its a learning process kwatiri tose I, i don't think its proper kudaidzwa vanhu kuti madhimoni or their demonic i think its uh, rather softer and better when we present people as i think we lack a strength in a certain area or we need to overcome a certain weakness tikawabranda kuti youare demonic you are evil Jesu, i think we are going to extreme jesu akataura kuti madhimoni because ariko usaanzvenge uda kuanzvengerei iwo ariko iwo ariko uda kuanzvengerei ndimbokubvunza nekuti handitomuzoti ariko here ariko iri kareti kutaura nezvarei rinonyima iri rine hasha handiti ka anoroya idhimoni saka imi tikati imi kutuka wangu munhu kwamuri kuita uko mune dhimoni oka eh, ndibatsire ndibve ndibve okay eh. ndofunga zvikwedza kutaurwa apa umbana aiwa ngatitaura nepachena
murume ari kuti ari kunyima zviripo mm. ende murume agona kutoagira nemi but what i'm saying is counsel, counsel from our, our yes, inspired writers eh.

pane anenge ane mastrong points kune dzimwe area umwe woitawo maweak points kune dzimwe area saka iwe ukaona kuti pamwe umwe wako ane weakness you must compliment amen kana ukatoziva kuti pamwe mukadzi wangu ini haagoni kunyatsa kupa zvakanaka mm. iwe unofanira kuvapo padivi pake uchisapota nekuona kuti mabetsera kana kupa ikoko I think that is what is necessary. Hatingofaniri kutanga tatoinza patare kuti ah, mukadzi wangu ini anyima ane weakness iyoyo iwe ita something kana pakauya vaye cover the gap cover that gap Amen. cover ye because Amen. now one flesh
muri kumuomesera mombondipawo mukana gono ndandiri kuti i agree nezvataurwa nanyamuziwa eh, nezvataurwa futi nashumba panapa zvekuti izvo once taziva kuti paita problem mm. how do we approach it amen i think approach is very crucial amen yeah, even kana uchida kudzo yeah. ehe ndakuti akuenda pamasolution yeah, yeah. yeah. kuti even tichitaura ne eh, ari kuziva mukadzi wake mm. ngaachitsvaka ndamboita allude to a situation yes. where ndati unogona kunge wopinda mupamba woona baba vanogona kumhanya mhanya even mukitchen vachitoba exactly eh. tinawo maexamples vachibatsira eh. i think that way is a way yekuconveya a message in a much stronger and more effective way than eh, kuti iwe unonyima eh. and also i understand kuti kana muine conversation what do you want to achieve mm. yes if there is a problem and you are confronted what do you want to achieve exactly yeah.
because pamwe ndakudzoka ko nezvaa zvichitaurwa nanyamuziwa pamwe honzeri yakatangira mumba imomo mm. ndaimbova chipavhurire eh. ndobva murume angu ti ha iwe mapiro ako iwa nomboziva here kuti kupune anotoseenzera zvinhu zvauri kuita izvi zvobva zvamuita kuti ati ahorit ah, bva ini ndakudini mm. even hama dzangu just to make a mm. statement ya saka ndiri kuda kuti kana iri a genuine esensi yenhingi

anongo ah, waini wakauya ah, ita enda kukicheni kwacho dini saka unoona ukaona wagusirwa kunzi chiita iwe ke chimbozviitawo introspect kuti ora mudzimai wangu anonyima but handino here kacontribution kandiri kuita kekuti zvinhu izvi zvinodini zvinoitika orit ini ndiri kuda kudhifa eh, nei zvaari kutaurwa
eh, ndiri kudhifa because kuchechi ari kuita zviri right tiri kusiya point iyoyo kucheche munhu wamwari kucheche mm. but kuno muri kutaura kuti izo pamwe akakudzwa ko ari kutadza kuzviita sei kucheche if i may ask zvakakudzwa
zvachoregai wachipedza ndiri kuti
your solution to the husband yeah, do you yeah. agree zvitaura nagono yeah, i totally agree. they need to sit down yes ngaagare pasi mhm. nemudzimai anaika kuti kucheche uri kuita zvakanaka mhm. but kunoku kana tavakutaa kuno kumba uku uri kuita zvinhu zviri different zvinombofamba sei i don't know how approach yangaita because vamwe wacho madzimai futi ukamboaproacha that way mm. wakreata futi what problem because hazvisiri zviri kwese wamupropocha zvakanakanaka aubva koza problem haachatomboda kuacta because wamu i don't know ini ndiri kuti hama dzangu mudzimai uyu uyu ari kuita zvakanaka kuchechi chimubatsiraiwo murume wacho kuti look ihave noticed kuti chechi uri kuita zvakadini zvakanaka asi kana taakuno kumba kunoku muri kuvaviwa kuti murisedzere kuti dhimoni
no he is now refraining vadzidza sekuru
ndinoda kuedza eh. kubatsira kuti eh. this woman is doing well kuchechi because macomments ekuchechi akadini ataurwa nemurume wacho ka mm. handiti ka but kumba manje mm. hama newanouya handimurume achema chema eh, because azvinzwa umba vanofanira kugara pasi mm. vogarira eh. nyaya iyi votsvaga eh. away forward no look this is not right ya kucheche uri kuita zvakanaka mudzimai wangu handimutaure kucheche uri kuita zvakanaka mudzimai wangu but kana taakunokumba kunokuwanzi wauya nehama dzako dzauya hausi kuita zvinofanirwa kuitwa zvinofamba sei thank you nyati i, I learned something pakudiscussa kwataita um, but i still go back to my last comment yandabva kuita yeah kuti whilst, whilst the therapy yataurwa napastor and i think the, the lot of us eh, agreed with that, with that approach yetherapy the therapy yekuti yekugona kutreata the symptoms vaenzi vauya ive realized my, my spouse is weak in that area iwill compensate that we've understood um, but clearly this woman ari kuziva kuti kana ari kuchurch anofarirwa nevanhu because of the attribute yekupa mm. saka um, she, she, in a way humba may be right kuti she, we need also to leverage on, on what she's doing well kuti kana ari kuita zvakanaka we need to also comment and say kuti you do very well kuchechi and this, this is the, the response yevanhu vekuchechi when you do this so we also need to see the, more of the same ukumba but where i was coming from paya was kuti i think

uh, just treating the symptoms muri kumba musina kuzviita head on i don't think they okay Th thank you very much today you are nyati na shumba muri kuwirirana zviri kufamba yes shumba right inini ndo da ku betsera ndichiti one i want to agree totally mm. nezvavari kutaura then ndozoda kuwedzera ndichiti izvo One of the challenges yatinofesa pabehavior change ndeyekuzvipa goal isusu rekuti mukadzi wangu ngaachinje right. you want to change an adult mm -hmm. inonyima kuti ichiregera kunyima wogofila kuti eh, i have accomplished mm. a goal mm. mudzimai wangu achinja ende ndakadaiwo sometimes A change that you are looking for may have to come from the change that must come from iwewe mm. as a person mm. right vanhu vari kunyimwa wauya mba mako iwewo wakatogarawo futi vanhu vachinyimwa saka mhuri yenyu ino watezvara wako wauya miromo inooma kudai o mudzimai wako haasi kupa iwe wakagara so technically pamberi pewanhu muri mhuri inonyima yes. saka dzimwe mhuri dzinoda kutomboranwa unconventionally kana exchange of roles ambotaurwa ne, nemuzukuru wangu baba chitangai mahabits empower yourself demonstrate. to demonstrate kupa mm, mm -hmm. your wife will catch up mm -hmm. hatidi kunyimwa iwo uripo mm -hmm. ita something chinoitawo

ari ari very ne so a change i want to look into somebody else yeah. i'm anticipating from another person mm. yes, let me be that change mm-hmm. wanhu ngawachengeterwe zvakanaka mumba mangu kana how can you change an adult unomuchinja sei an adult change yourself mm. saka ndikuti kuna baba awa yeah. please wamwene wauya here tezvaro wauya here hanzvadzi dzauya here wanhu wauya here wafundisi wauya maerida auya here mumba menyu wanhu wekuchechi wauya wanhu wekomunity wauya here stand up like abraham abraham akasimuka akati urayai chi ngatidai because aiziva imba yake you know your home vanhu ngarege kuita nzara iwe uripowo futi iwe wacho hey, ko message kumukadzi quickly eh? ko kumukadzi wacho matara Kum, baba kumukadzi eh.
aiwa kumukadzi rega ndingoti mwananguka please weni haupedze dura mavisitors haapedze dura hanzi pavavhurira achadini achakodzwa mm. kumwe kuchengetedza kwatinoda kuita kuti zvisapere ndo zvinoboora maburi zvinobva zvapera mm. be generous mm. the lord will bless you with mm. more mm. kumba last words Eh, ndinoona ndiri very low kune munhu anonyima shuga yenyu yabva yakwira
oshuga yabva yakwira yeah no I, I, i really want to say kuti eh, murume uyu eh, my brother kana uri brother but uri mwana ndofunga eh, what you can do is sit down ne because wanhu wehama wakata affectika mm. wakati affectika yeah. kudhara wanotoziva kuti tikaenda ikoko hatina chetodini chatinopiwa so izvozvo zvatova nedenja kumhuri ikokoko eh, ndiri kuti inini gara naye pasi one one to one seriously mudzimai wangu youare doing well kuchechi we hear the reports because iyo yatiri kutaura kuti eh, iwo simuka uri because haagari aripo murume uyu wanouya waenzi iye asipo wanongonyimwa still iye asipo so tingatirega kukangana kuti toda ndada symptom kuti tigadzire symptom kuti whether murume aripo asipo ngaangopa chinyi wanhu wauya mumba if kana zviripo you know what I mean? yeah. Th that's my advice ndiri kuti kumurume sit down with your darling womutaura moyasa kugara face to face kuti look so, uh, murume tanzwa mukadzi haa uyo mukadzi uyo munamatirei abatsirikane because look dambudziko raainaro nderekuti atocreata inemity nehama dzake newanouya mm, kuti mukadzi uya anodini eh, anonyima get the point people become negative so we need to pray for for her. Yes. Ah, and ndakumbira ngomba wataura mm. then ndakamirira the, the, the d word hayo kubuda all right ndopesera nagono gono nhasi ndova ne shoko guru eh. richabatwa nevanonyima yeah. yeah.
chandikangotaura kuna mai ava ndechekuti It's never too late to change. Mm. Bible rinototaura richiti today if you hear his word. Amen. Mm.
Don't harden your heart. Amen. Chandinofarira panguva yatakapuwa naMwari ndichekuti unogona kuiseparata woti iyi was past yes. zviri present yes. izvi ava future unogona kutoti mai kunyima kwandaiita it was in the past yeah. i am now a different person Amen. from today Amen. on mm.
i am going to what to give, to give something yeah. and uh, vaya vava vachimbofamba neshoko rekuti munoima mm. yeah. vachadzoka neshoko rekuti ah. munhu uya achinja yes. ende ndo zvinoitwa nakristu izvozvo kristu unogona kuchinja nekushandura mm. chimwe chandoda kuti mubate zvakare maimi ndechekuti chechi yekutanga iri pamba penyu mm, mm. saka chikristu hachionekwi mainda kuchechi mm -mm. chinofanira kuonekwa muri pamba right. mhaka yekuti kuchechi mm munongoenda for some few hours mm. but imi munogara for your whole life pai pamba penyu mm. ska jesu haazotitongi nebehavior yatinoexhibita kuchechi mm. vanotitonga nezvatinoita pamba mm. mwari vakubetserei i see a great potential mamuri yekuti you can be a big blessing mm. especially to your relatives mm. mangoita zvamuri kuita kuti mukazviita pamba mm. you will become number one mm. Mm. Mm. Mm.
Ah, ndofunga i agree totally with what has been said mm. ndingangowedzera mm. zvangu another option yekubatsira mai ava kuti tati baba vanogona kugara navo pasi e, vamwewo shamwari dzavo dzinogonawo kugara navo pasi even hama dzacho batsirai hama iyi kuti ichinje maitiro ayo mm. ndanzwa hangu kuti tiri kuti hati zvinonetsa kuti an adult achinje but adult anogona kuchinja nenzira dzakasiyana siyana that's why mm. tichiparidzirwa mm. tiri maadults mm. kutaura kuti tinogona kutorealiza kuti ah nzira yanda ndichifamba iriwrong mm. regai ndiedze kufamba hapana munhu asingadi chakanaka mm. that's why tese tichiti tamuka makuseni togeza topfeka because mm. we want to look our best mm. saka ndoda kungoti kuna mai you know, kana muri kuteerera chirongwa ichi edzaiwo zvachose pamwe havatozivi kuti ndo vari kutaurwa mai vacho mm. because murume ndiye ane problem mm. saka ndiri kuti kumurume maybe thats why tiri kuramba tichirova tsvimbo kumurume mm. because ndiye ane nyaya kuti unogona kubatsira mukadzi wako through kutaura muri mese kuita kumekawo shuwa kuti zvinhu zvacho zvinowanda munhu anongotya kuti zvikapera zvikapera mm, mm. kana uchindotenga mafruits enda ndotenga kumbari vouya mm. nesaga vazive kuti andikaaramba ndinawo anotora ndiapedzi so that ugone kuchinja mudzimai wako ave munhu anopa kana paine shamwari dzacho dziri kunzwawo batsirai hama iyi kuti inge iri munhu anopa zvinhu zvese zviri zvisingaratidzi rudo chitema pamberi pamwari mm. yes. toda kutendai vatereri nenguva yatava nayo tinovimba kuti makomborerwa tadzidza e, unosarawo pamwe une mubvunzo kune ari kunyima here uku is it a demon is it a weakness is it a... Eh, natural natural you know background ndimai wacho psychological and everything else it is a question that you can still be pondering in your minds right now ketikumbire yeah. umba wativharire nemunamato baba wedu makanaka muri kumusoro kudenga toda kukutendai imi makapa jesu panyika akatifira hamuna kumuchengeta ari kwokudenga ndo the first gift yamakapa to humanity toda kukutendai ndoda kunamatira mhuri iyi namai ava mwari wangu chipo chikuru chingawanikwe pamunhu ndechekupa dai zvaiita kuti mubvise pfungwa yekunyima muise pfungwa yekupa muna mai ava inga mudzimai uya akanga ainge ari pazere pasi asara nepasisina pola akati ndipei akapiwa chikafu chikazopamidzirwa ndiwo ndizvo zvinaika ehe saka ipai wano muone kuti mwari anozokushayisai here but mukapa nemwoyo wakaperera Mwari anokudzorerai. Chechipiri ndoda kutaura kumurume uyu, namatirawo zvakare mudzimai wako, mhm. batsirana naye, e, umutaridze rudo, umupangidze pa, pa, pane weakness yake, zvigoita zvakanaka. Ndinoimba kuti nehurukuro dzese dzaitwa panapa mune zvimwe zvemabata